Issa se naqra storja oħra mill-ktieb L-Istejjer tar-Roni tal-Professur John Friggieri u l-istorja jisimha Il-Biljetti tal-Lotterija. Ir-Roni kien qed jonos fuq is-sufan quddiem it-television meta ċempel it-telefon u qajmu b'ħasda. Kien is-segretarju tal-każin tal-partit li xtaq ikellmu senz'altru ras imb'ras meta jkun komdu. Niġi issa? staqseh ir-Roni. Ejja meta trid, lili hawn issibni. Ara niġi. U rħilha lejn il-każin. Għaddi 'l hawn Ron, ilna ma narawk, laqgħu s-Segretarju. Ara Ron, taf li riesqa l-elezzjoni hux? Għal meta taħseb? Daqshekk naf, imma waslet? Il-partit irid jaħdem aktar minn qabel biex jirbaħ, hemm l-ispejjeż u bla flus la tgħannaq u lanqas tbus. Sewwa Ron, mela għandna bżonn il-flus u rridu naraw mnejn se nġibuhom. Mill-ġbir l-iżjed u minn affarijiet oħra, pereżempju mil-lotteriji. Jaqgħu se tagħmlu xi lotterija kbira. Kbira ħafna wkoll. Qallu s-Segretarju, Aħna hekk jgħid Qaddisna, jekk hemm bżonn issir xi ħaġa, aħjar issir tajjeb mill-ewwel. U m'għandniex xi ngħidu, wieġbu r-Roni. Mela, il-Partit iddeċieda li jagħmel lotterija kbira bi premjijiet li qatt ma rajna bħalhom. Isma' ftit. L-ewwel premju, villa lussuża bi swimming pool. Il-Madliena. Sida bena xi mkien ieħor u ħallihielna kważi b'xejn. It-tieni, kċina kompluta b'kollox, ġentilment mogħtija mid-ditta Cucina Vita ta' Bulebel. U t-tielet, vjaġġ għal tnejn sal-Hawaii u lura, kollox imħallas! Qalb ir-Roni għamlet tikk. U t-tfal ma' min inħallihom? staqsa minn taħt l-ilsien. Torbotx rasek qabel taqsamha, qallu s-Segretarju. Forsi tirbaħ tal-ewwel jew tat-tieni u ma jkollokx għalfejn tikkonfondi. Tkunx pessimist. Tinsiex li hemm tliet premjijiet. Inti kif daħħaltha f'moħħok li se jitlagħlek it-tielet wieħed? Ooh għax jiena xortija ħażina. Dejjem hekk tgħidli Doris, u għandha raġun. Jekk hemm tliet premjijiet, żgur li t-tielet jitlagħli. U t-tfal imma min iħallihom? Jista' ma jitlagħlek xejn ukoll. B'hekk żgur li ma jkollokx problemi. Minn daqshekk veru, wieġbu Ronnie. Imma jien mhux biex tixtri l-biljetti ġibtek hawn. Imma biex tbiegħhom. X'inhu? Ħallini nfehmek. Qed tarah dal-pakkett? Hawnhekk għandek tletin biljett. Kull biljett jiswa ħamsa u għoxrin ċenteżmu. Kemm-il darba tbigħ għoxrin biljett li jiswew ħames liri, l-għaxar biljetti li jkun fadal toħodhom b'xejn. Togħġbok l-idea? Ma fhimtx da? Ara, ma jimpurtax, forsi ma ffissirtx ruħi sewwa. Ħa nerġa' nfehmek. Aqbad dal-bakkett f'idek. Għodd il-biljetti. Kemm hemm? Tletin. Sewwa. Issa jekk tbigħ 20 kemm jibqa'? Eh, mhux għaxra. Sewwa. Mela wara li tbigħ l-20 lilna tnew lilna ħames liri u l-għaxar biljetti l-oħra toħodhom inti b'xejn. U x'nagħmel bihom? Terfagħhom sakemm titla' l-lotterija. Fhimtni issa? Fhimtek, fhimtek. Lest li tgħinna? Nipprova, temtem ir-Roni. Għamillu flixkun birda, Franz, u iftaħ wieħed għalija. Ir-Roni reġa' lura d-dar jagħmel is-somon f'moħħu. L-għada ħa l-biljetti fuq ix-xogħol Imma ħadd ma ried jixtri. Il-villa ma tgħoddx għalina, Ron, qallu wieħed. Isma', jiena mir-raħal ma niċċaqlaqx, wieġbu ieħor. Għadni kemm ordnajt kċina ġdida tal-qies, x'nagħmel biha l-oħra? M'għandix fejn qiegħda. Mura rana sejrin il-ħawajroni! wieġbu ieħor. Ħafna sabu skuża biex ma jixtrux. Oħrajn malli raw l-arma tal-partit fuq il-pakkett, kellmuh ħażin. Lil dawn ma reġax staqsihom. Sa tarf il-Ġimgħa kien għadu bil-biljetti kollha ma' wiċċu. Is-Sibt qatagħha li jidħol il-belt, u jara jekk jeħlis minnhom hemmhekk. Ħa banketta baxxa tal-injam u mħadda pulita biex ma jweġġax. Għall-ewwel ħaseb li jarma ta' bieb il-belt, imma kien hemm riħa tinten qisha ta' basal qed jiffermenta, u ma feraħx. Ħareġ erba' passi 'l barra u kejjel b'għajnejh l-ixbar ta' spazju bejn dak li jbigħ ħilqaq u l-ieħor tal-pastizzi u ra li kien marsus. Reġa' lura u waqaf fuq it-taraġ tat-teatru li mwaqqa'. Imma hemmhekk kien hemm sitta oħra jbigħu l-biljetti u ma xtaqx joħdilhom ħobżhom. Niżel sa quddiem il-qorti Fetaħ il-banketta għad-dell tal-monument tal-assedju, firex l-imħadda fuq il-banketta u kien se jibda jaħdem. Ma għaddewx ħames minuti li ma rax żewġ pulizija ġejjin fuqu. Hawn x'qed tagħmel? qallu wieħed minnhom. Kont se nibda nbigħ il-biljetti. Mhux kont se tibda, bdejt, qallu l-ieħor. Le, le, le, le, le, le, Surġent. Spettur, jekk jogħġbok. U meta tkellem lill-Ispettur qum bilwieqfa. Ir-Roni obda. Kif qam, Ħamiema Ħoxna ħallietlu tifkira fuq spalltu l-leminija. Tal-uniformi tbissmu. X'kont qed tagħmel hawn? Inbigħ il-biljetti. Hekk aħjar. Mela kont qed tbigħ il-biljetti u min tak il-permess? Is-segretarju. X'segretarju hu da? Joey hu. Għandek permess tal-pulizija? Le, m'għandix. Ma kontx naf li kelli bżonn il-permess. L-injoranza mhi skuża. Erfa' kollox u ejja magħna. Bl-imħadda wkoll, armat il-boj, għax ma ġibtx ibiċċa torta miegħek ukoll? Eħ, ngħidlek is-sew, kont se ngħidilha ittini biċċa lil Doris imma mbagħad reġa' bdieli, għedt aħjar ma ngħidilha xejn. Jiġifieri kont taf li se tagħmel ħażin? Le, le, mhux għalhekk. Mela għalxiex? Għax Doris Ma tafx int? Ma tieħux gost li jiena nbigħ il-biljetti tal-partit? Iddaħħalx politika, qallu l-ispettur. Qed iwissik. Smajtu x'qallek l-ispettur? Ejja magħna. Ir-Ronni sab ruħu l-għassa tal-pulizija. Ħallewh jistenna sagħtejn fuq il-banketta. Mhux apposta, imma għax insewh. Fl-aħħar għadda l-ispettur. Sur Spettur, Laqlaq ir-roni. Jekk, jekk jogħġbok. Mela, int għadek hawn? Eh, ħadd ma qalli biex immur. Għallum tista' tmur. Ara ma terġax tagħmilha din. Grazzi, grazzi, Sur Spettur. Naddaf dik it-teba minn fuq spalltek u oħroġ mill-bib ta' wara. Hekk nagħmel, Spettur. Inġiblek biċċa torta? Inti hawn qed tipprova tixtrini? Xejn affattu, Spettur, imma nixtieqek idduqha. Itlaq! Leħen l-Ispettur dewwa mal-għassa kollha. Ir-Roni għalaq il-banketta, xeħet l-imħadda taħt raqbtu u telaq lura lejn ir-raħal.